Ýakup jan, sen meň uluja balamsyň. Men ýok ýerimde jigeniň gowja serede öri balam.
Bolýaja, bol.
Dost jan, jigime-de sowgat aldym. Ýene jigimi begendireýin men. Be, ýene-de jigiňmaý dost? Ýöne jigim, jigim. Gutaranokly-how! Dünýede hemme zadym meň jigimdir. Hana, özem gelýän ýaly-la. Dost, bir her zadyň çeni bar, çaky bar. Bir özüňe-de seret-dä, dost. Öz aladaňy edeňogu, ýöne näme tapsaň, jigiňe berýäň. Özüme seretmäge wagt geler. Gel, gel, jigim jan. Begendireýin men, begendireýin.
Bar-da, bar-da. Ýeke-de jigim bardyr.

Salam aleyküm dostlar. Aleyküm esselam. Toýlaň gutly bolsun.
Sag bol, sag bol Burak.
Jigiňem bagtly bolsun. Aýdanyň bolsun.
Ha. Ne toýa da başladyk jigim şanyň bagyt toýuny, ýagny ejem janyň elbetde arzuwyny hasyl edýän bu gün. Şeýlemi?
Benim ýok ýerimde jigini gowja seredeweri bala.
Tüweleme bagtly bolsunlar. Sag bol, sag bol. Ene Mahmal toý mekanam tüweleme. Giden taýýarlyk görüpdirler. Otuz alty aý garaşaryna üç ýyl garaşaga söýüp berýäňiz.
Şu mümkinçilikden ulanýan-da. Tüweleme. Nesip edende jigimjanyň bagyt toýuny, durmuş toýuny sagamaja sowaly. Esasy näme dost?
Ýaşlarymyz bagtly bolsun. Sag bol, sag bol.
Bagtly bolsun.
Hawa, häzir jigimjanam, ýaşlaram geler. Ýör onda. Şeýdip.

Doganym la ýok, men işdi başa edip alýar. Beg Murat mı?
Hawa aga. Dost al jogap bersin o. Ýok, owadan jaňa bir problem. Şu jaňa jaňdyrlaýşyň. Özüň alyp gürleş. E Beg Muradyň jaňyny alýa. Dostum, alla şuny da görüp durma şuma, sen o alla iş başagaý diýe ýürege düşýär, şo goýanok tutanok. Edýäniň näme?
Doganyň jaňyna jogap bermän, şu wagt agaňa şeýdýän bolsaň, ertir maňa näme edersiň-ow? Maňa müň ýyldanam seň ýaly dost gerek däl-ow.
Akyl beren bolýaňmy? Akylyň gitdi-ow, malyňa dograp ber-ow, maňa bermedel-aý. Sen ýaly dost gerek däl ow aslynda maňa-laý.
Salowmaleýkim. Waleýkim, kakajan. Bar bol jigim. Gel jigim. Äý, bir soramagam bir hili welin, pul alanyňa bir ýarym ýyl boldy. Tüweleme. Jigiňi okuwly etdiň. Jaýly etdiň. Eý, firma-da Dura. Gaýrat et. Kyn görmeseň şu pullamy gaýtaryp ber. Bolýa.
Jimjan üç gün wagt ber, nesip bolsa üç günüň içinde ýanyna baryp gaýdaýyn. Puly alyp gaýdyp, hökman suratda sag bol tarykasyna gowşuraryn. Bolýamy jigim? Soramagam birhili-de, gaty görmä göri. Bolýa.
Sag bol eden ýagşylygyňa. Saňa ýalkasam. Bolýa. Hökman gaýtarar. Bolýa. Sag bol.
Ýanyna baryp gaýdaýyn.
Başka mümkün mü?
Mümkün gel. Biz doğrunu sorak gelip bir başka.
İndi ne çarayı? Bar çağır. Ne bizar etme yürü. Salam başlygyma.
Oho jigimjan janyň jigim. Gowmy ýagdaýlaň gowmy özüň geldiňmi.
Hawa. Geç otur. Beh jigim jaň edýän jaň malaňa ilgilikmi. Näme how saglykmy müň gezek jaň edip durmaý how hikmet. Jigimjan seni göresim geldi ilgilikmi janyň bir sagmy. Janym sag meni alada etme men çaga dälin. Jigimjan.
Näme problemaň şony aýt.
Wah, jigim. Şu wagt bir azjykka pul zerurlygym bar. Pul? Pul zerurlygym bar. Kömek edip bilseň, kömek edäý-dä. Diňle agam, birinji bilen meň saňa bererýan pulum ýok. Ikinji bilenem, pul mesele boýunça şu gapydan gelme. Düşündirip bildimmi?
Jigim jan sen men gaty gowy görýän işiňde üstünlik. Heeý ejem jan janyň ejem. Seň wesýetiňi halallajak bolýan. Jigimjan özi ýoluny azaşdyrýada ejejan. Heý jigimjan men şeýle gowy görýän. Ýöne Älimden gaýdarda. Eý bolýa.
Gowmy dos armada. Ýagşymy? Eý, dostjan. Ýüzüňe seretmäge-de utanýan. Üç gün diýdim, bir hepde bäri habar tutmadyň diýsene. Hawa, bir hepde boldy. Ne jaň bar, ne zat bar. Diýiň-ä berjege-de meňzänok. Şu wagt bir açykka iş ulaşypdyr. Dost, sen gaýrat etmeseň-ä bolanok. Jigime ýardam bermeseň. Saňa ynanýan dost, sen halal. Meň demir zawodym bar. Şoňa gidip işlemeseň-ä boljak däl. Şo işleri bir ugrukdyryp ber. Men şeýdip hasaplaşaýmasam başga hasaplaş bilemok.
Ömrüň bolsun dost jan. Sag ýakadan. Ertir hemme işimi taşlap,

Alty aý bäri bärde işläp dur. Sag bol, Taňry ýalkasyn. Döwletiň artsyn. Sen işläniň bäri söwdam artdy. Rysgym, berekedim artdy. Alty aý bäri ýaman gowy netijeler görkezdiň. Sag bol, Taňry ýalkasyn. Sag bol. Agam, jigiň bergisine üzdüň. Ine bir saňada sowgatjygym bardy. Ine bu maşynam seňki. Al, nesip etsin. Hawa. Toýlara min. Näme?
Şu maşyn meňki. Aý beýdip azara galmaly däl-le. Bolýa. Saňa ýakasy.
Ertir zawoda bar. Saňa bir sowgadym bar.
Bolýar. Hökman. Häzir bir öýe baraýyn, ýuwunaýyn. Maşynyň üçinem köp-köp sag bol. Saňa ýakasyn. Bolýar, jigiň mergisine öýdensiň. Hor, sag bol.
Ýa Allah! Hey jigim can, jigim can. Bolsa da toy eden, maşyn alan, cay alan pullama üzdüm. Şimdi sen bergin yok. Hey canım ecem can. Cigimin bergisini üzendirin.
Gel gel Döwran gel. Salam aleyküm başlyk.
Waleýkim essalam.
Gowy başlyk işleýäňiz saman. Armada Döwran gowy işle. Geç Döwran otur. Şu alan işgärini bar. Şol alan wagtyna men halan. Gaty maşynlar bar. Erbet harlap sürýär başlyk. Döwran meňem gulagyma degdi şu gürrüňe. Orunbasara barýan. Agzysyn ýa-da işden ýerine-de täze işgär gözleýäňiz. Şeýlemi?
Özüňizem gowşak tutýaňyz döwran işgärleri. Kontrolýorlar hemme zady. Göl boşada aýtylmaý. Boluň göl boşada fs. Döwran.
Agam bilen habarlaşýaňma ýaranok diýen. Aý başlyk.
Agaň şowly bolçaw. Ýöne seni ýamanlap ýör. Senä jigisi, a bir kiçilik dosty. Menem ýamanlap ýör başlyk. Gören ýerinde ýamanlap ýör-dä bile. Biz ikimiziň edýän işimize görülmezçilik edýär başlyk. Onuňam geçen sapar sizdenem pul diläp geldi-ä. A bermän goýberdim, gaty oňardylar. Mendenem diläp geldi başlyk. Menem bermän goýberdym. A sendenem pul soradymy?
Hawa, hawa başlyk, mendenem sorady.
Bolýar Döwran. Köpräk gürläp başladyň. Iş ýaňlanman. Bolýar, bolýar başlyk.
Bolýar, sag bol başlyk. Bolýar.

Jigi hoýundan bäri hol, onuňam bir zady geň galýanlaý dost. Sen jigiňi alada edýäň, jigiň sen barada birjigem pikir edenogow. Ol diňe özi bolsa boldy, özünden başga adam barada pikir edenoga. Jigimjan görüp bolýamy şu wagt? Jigim edil häzirem ýerinde ýok, hoow onda niýet adam ýok, sen gatar kyn boldy. Jigiň gül ýany edil şu wagtam ýerinde ýokda. Seret dost, Sen bu ýaryşda ýagşa ezilip durma. Özüm hökmän aýdaryn jigiň gelnigi. Sen arkaýyn gaýdyber. Jigiň barada näme täzelik boldugy? Men seň iň ýakyn dostuň-a. Mende neşdersiň dost. Gaty arkaýyn gaýt, arkaýyn. Sag bol dost.
Entägem seň barlygyň. Jigim jana bir gowja seredewor. Göz astyňa algyn. Entäk bir-ä ýaşyrak-da. Gaýrat et. Bolýamy dostjan? Bolýa dost, bolýa. Hökmän. Seni jigim, meni jigimä dost, ikimiz çagalyk dost-da, sen ony alada etme, arkaýyn gaýdyber dost jan. Sag bol dost. Bolýa, sag bol.
Gaýrat et, jigime bir seret. Sag bol, bolýa, bolýa. Bolýa dost, hä? Sen haçan öýlenjek? Senem bir maşgalaly bola dost.
Nesibeli gün öýleneris, nesip bolsa, dost jan. Ýöredim men, ýagşy edilme. Bolýa, bolýa.
Sag bol. Oh, söýe, sag bol.
Gitdim.
Bas, bir mil mil kimi? Gel gel döwran gysdyr.
Basla.
Edil aydan sürücüyümüz var ha. Destine işten başa dönmedim başla. Yerine adam aldın mı? Hava hava aldım.
Başla. Yine bir vardı hök. Men size aytmam. Men başla. Sizin doğumuz var ha. Görün yerine. Gıyva tetkiyor. Hava başla. Jigimi men kärletdim, men jigimi öýerdim, men jigimi jaýly etdim diýip, gören ýerinde gürrüň edýär başlyk. Şony diýeýin diýdim, başlyk. Ýöne size gep berýär diýip pikir etmäň. Sebäbi ol meniň çagalyk dostum ahyry, başlyk. Bolýar Döwran, bar işleň bilen bar. Bolýar, başlyk. Bolýar.
Gel, gel.

Meň ýerim am indi seň ýeriň. O näli düşünmedim. Am seni bärek direktor edip belledik. Häzir hemme resminamany saňa berjäň. Meni direktor?
Ine agam resminamalaň. Firmaň hemme dokumentleri seň adyňadyr agam. Senem baş direktor edip belledik agam. Beh. Oturma, oturma agam. Otar seň ýeriň näz. Bärsi seň ýeriň agam. Gel agam. Tirkişjan. Geç agam. Sen meň hakyky jigimiň dosty. Ine agam, hemme resminama seň adyňdadyr. Gutlaýan agam. Sag bol Tirkişjan.
Bu işiňi belläli agam. Hoşdebetde şu wagt uly aksiýa gidip dur. Ondan biz peýdalanaly. Tüweleme. Heý, bolýa, azara galma-da. Azar bolma, bagym.
Bu zatlary bellemesek bolmaz. Oturyp iýibiçeli, agam. Bolýa, bolýa, Tirkis jan. Sag bol, saňa ýakasyn. Şo hoş sebediň nomeri näçedi? Boldy, sag bol. Altmyş bir, altmyş alty, ýetmiş ýedi, altmyş bir. Alýo, salam. Şo täze aksiýaňyzdan ugradaň-da. Näme näme bar şonda? Bir podnos, bäş tamdyr somsa, bir merjimek. Bir pizza, birem dönermi? Şony firma ugradaýyň. Bolýa. Türkçe onça zady näme etjek-ow, ikimiz iýmeli şonça zady. Agam, şonça wagt Hoşniýet kafede bir ýüz togsan dokuz manadam. Heý, bolýa.
Sag bol. Sylagyňa sag bol. Taňry ýakasyn. Sag boluň, Taňry ýakasyn.

Sen meň jigimiň ýanyna ýörsiň. Jigimiň ýagdaýlary gowumyka? Hä, gowumy? Bolýar, bolýar. Özüň seredeweriwin. Sen ýanyna, näme bolsa-da, jigimiň elini işläp ýörsiň-ä. Gaýrat et, dost. Menem, hawa, işläp ýör, işläp ýör. Sag bol. Sag bol, sag bol. Gowy bolsa bolýar. Jigime bir seredeweriwin. Bolýar.

Kätibiň ady Bägül. Salam.
Salam.
Begmyrat, täze başlangyk. Agam men ýöredim. Bägül, başlygyňyza gowja seretdim. Begmyrat, ýöredim agam. Olya sağ ol, sağ ol. Başlyk size çay ya da kofe burada getirelim mi?

Bula oýa batyrdy. Oňa owadanlygyny taryplamaga söz ýok. He-he. Bägül, bägül. Bular ýaly owadan gyzlara.
Başlyk, mümkinmi? Gel, gel, gel. Başga ne çagyňyz, başga gerek zadyňyz barmy? Sag boluň.
Gerek zadym bolsa, hökman çagyrar. Bägül. Kofe dalaý.
Aşk mümkinmi? Mümkin, mümkin.
Sag boluň Bägül. Bägül. Çaýyňyz diýseň süýji bolupdyr. Sag boluň baş. Bolýa.
Sag boluň. Ýene bir bahana etmeli-le. Häzir. Indi näme diýsemkä? Bägül!
Algaş. Näme?
Çaýyňyza süýji bolupdyr, aýraýyň.
Başga gerek zadyňyz barmy? Ýok, gerek däl, sag boluň, bägül. Saňa näme hasaň?
Bäh, kofýanam içip boldum. Bägül!
Haýyş. Kofýanam aýraýyň.
Sag boluň. Kofýaňyzam diýseň süýji bolupdyr. Sag bol. Kofem içdik, çaýam içdik. Bu Allaň gudratyny düýşümdäki ýalakdyzda bägül diýsem bägül. Bir bakyşda söýgä ynanamakdym. Ine, 32 ýaşap ynandym. Bärgül. Indi näme bahana etsemkä? Bärgül!
Hawa başlyk. Aňyrda takyr diýňiz kän biri geldimi? Gelmedimi hiç kim? Diýersiňiz-de, bolýarmy?
Bor Bärgül.